Tiripo ipapo pazviratidzo kana kuti masymptoms eautism. Zvimwe zvatinogona kuona zvinenge zvichiitwa nemunhu zvinogona kutipa an indication kuti ah, uyu munhu anogona kunge ane autism. Uh, it's unusual eating habits or sleeping habits kuti anoti akafarira chikafu akatanga kudla chikafu ndicho chete chaanenge achifarira ichocho ende anobva atanga kuchidla nani stop ndichapa muenzaniso wekuti pakrismas yakapfuura mugore ratapfuura iri 2024 takava nekrismas nehama dzangu tikaungana pano tikabika chikafu munoziva kana iri krismas vanhu vanobika zvakawanda wanda zvakasiyana siyana mwana wangu ari kurarama neautism pane chikafu one chaakafarira

akaita three weeks almost four weeks because eh, akazotanga kuchiramba kunana 2021 january ndopakatanga kuramba kwakuchinja kwakuenda futi pane chimwe musi wechristmas akafarira that dish and ndora akazenge akuramba achingoti ndora ndiri kuda saka vanhu vane autism vanoti akangodya something akachifarira ndicho chaanenge akungozviudza kuti when its time to eat tiri kutaurira zvekufarira chikafu pakusvika kuti makuseni achimuka ndo chikafu chaanenge achida ichocho pamunoti taakuita some eh, mid morning snack ndo chikafu chaachabvunza maskati ndochikafu chaachabvunza ichocho manheru afternoon snack manheru even haasati akunorara kana as many times as they, they can eat but they will be just wanting that one particular thing because i think matest buds avo haakurumidze kuswicha and uh, they, the way their brains are wired havagoni kuti makuseni vomuka voti cereal kana kuti porridge rine dovi then kuma10 10 vomwa tii nhasi akati tii nechingwa mangwana tii nemagwinya kana kuti the other time zvinongoita vana kuti anogona kuti maconflex then time time oti mazai yogurt kupika quite different things in a day vana kana kuti vanhu vane autism havadaro vanongoti kana vakatanga kufarira chinhu kuti ichi ndo chatiri kudya mazuva ano wotoziva kuti ichocho chikafu chichadliwa for the next two or three weeks or maybe even for a week unongoziva kuti this week is just having toast and peanut butter this week achazenge achingoti ndiri kuda rice nechicken stew kana kuti this week achange achingoda chete um, fried rice mashed potato and means meat things like that saka ndo ndo chimwe chechiratidzo chekuti munotoona mwana kubva ari mudiki ini ndaitozviona kubva mwana wangu ari kuma 23 years ikoko maiti mukangomupa chikafu akangoyera ati ichi ndo chandiri kuda ndo chaanenge achida makuseni masikati manheru hakuna chimwe chinhu chaanozobvuma futi sechikafu anenge akuda kungola ichocho kusvikira ndofunga anotozosvikawo paanorohwa mwoyo but even imi mema akutoti ha munhu uyo aneti nekudla chikafu same thing kuchikoro mune makutorongedza ichocho because chero whatever chero vakanosvika vakabika chimwe chikafu chamunoti ichi anochifarira anochitarisa so iye oramba achidla chiya chaachiri fixated vanobva vati eh, anonzi mameal fixation brain dzake dzinogara dzinoti dzikabatirira pachinhu dzotongoramba dzakabatirira ipapo they don't easily let go ndo chiratidzo chekuti munhu anogona kunge achirarama aine autism then the other thing chatinoona nacho chimwe chiratidzo kana kuti sign symptom yekuti munhu anogona kunge ane autism ndeyekuti vazhinji vacho vanoita madelayed speech vanoita madelayed milestone kana kuita relapse mamilestones avo muvhidhiyo rakapfuura takambotaura kuti inini mwana wangu akatombotanga ambokambaira akudzidzira kufamba achimira nezvinhu but akazongosvika nguva yekuti akadzokera kumashure pamamilestones ake saka iwawo ndo anonzi mamilestone relapses then vamwe vanoita delayed speech anononoka kutaura zvekuti nguva yatinoziva tese kuti panguva yakadai mwana anofanira kunge akugona kutaura anofanira kunge akugonawo kusheedza mhama kusheedza daddy kana kusheedza masiblings ake nekungotaurawo those three word sentences iye anogona kudhileya apa ndinoda kubva ndaisa disclaimer kuti hazvirevi kuti munhu wese anononoka kutaura ari neautism uye zviratidzo zvese zvandiri kuisa izvi hazvirevi kuti kana mukangopika one mobva matoti anayo autism still anofanira kungonoongororwa zviratidzo izvi zvinongotipawo kuti tive nekaidea kuti ah we might need to really observe what is happening saka ndozvazvinobatsira nazvo hatibva tati a ah, saka atori nayo autism tisina kumbonotsvagawo vana mazvikokota vanocertifya that diagnosis saka chimwe chinhu futi chatinogona kuona nacho chimwe chinotiratidza kuti ah uyu munhu anogona kunge ane autism uyu maitiro ake so havana inonzi sense of danger vanhu vane autism havana inonzi sense of danger haatye kana kubata zvinokuvadza kana kumhanya murodhi mota dzichiuya haazive kuti zvinogona kundikuvadza kwaari there is nothing wrong and there is nothing scary vanoita kunge vanhu vane zvivindi izvo itori lack of sense of danger havana sense of danger anogona kubata stove ichipisa anogona kubata iron ichipisa anogona kujambira muswimming pool chero asiri kugona kuswima kwacho iye kwaari hapana chinhu chiri dangerous anogona kumira pekuti anokuvara kana kumhanyira pekuti anokuvara kana kudya kana kuisa mukana make zvinhu zvinogona kumukuvadza saka ndoimwe saini yekuti unotoona umwe munhu ane sense of danger unoziva ndinoziva kuti tichikura taiti ukabatiswa moto hauzomboda futi kumubata futi nokuti waakuziva wava nethat sense of danger kuti ah apa ndikabata ndinotsva asi kuti ane autism manje anotoramba achitobata achiziva zvake kuti ndinogona hatizozivi manje kuti mupfungwa make anenge achiti ndiri kuziva here kuti ndinogona kutsva kana kuti ari kutongoti hameno kuti pfungwa dziri kuprocesa chii ndipo paya patati zviri mumamiriro e, e, e, ezvinhu mupfungwa dzavo saka munhu ane autism haana sense of danger upenyu hwake zvinhu zvese zvezviri correct hapana chinohlisa hapana chinokuvadza saka kutogara futi makangotarisa makachenjerera kuti asasvika pazvinhu zvinomukuvadza kana kumuvhiringidza upenyu hwake ende nekuda kwekuti iye haana sense of danger anogona futi kukuvadza vamwe vanhu nekuti iye handiti anoti achikuvadzi saka anogona kuita kuti umwe munhu futi akuvare anogona kuzvikuvadza iye kana kukuvadza the next person then the other reason that i want to talk about is uh, vano vari very anxious vazhinji vacho vanhu vane autism vanofungisisa vanofunganya chaizvo pamusoro pekuti zvinhu zvinofamba sei nekuti havadi zvinhu zvinongoita chimukira mumakumbo vanoda zvinhu zvakarongeka saka kana mukavachinjira inonzi rutini mukavachinjira zvinhu zvamunogara muchiita mazuva ese mukangotanga kuita mashortcuts kana kuchinja vanokanganisika pfungwa dzavo dzinovhiringika chaizvo kana vakaona machinja erutini kana kuti machinja maitiro kana even kwamunosienda nako kana kuri kuenda kuchikoro zvinokurudzirwa kuti uchishanda uchienda nemwana ane autism kana kuti uchifamba nemunhu ane autism ndiri kuti mwana kana kuti munhu nokuti autism haina zera tichazoona pamavhidhiyo mamwe ari kutevera kuti autism chinhu chauchatokura nacho kana mwana, mwana atochidiagnoso anotokura nacho vamwe vanhu vanogona kufunga kuti ah, ari kuinda achichinja hakuzi kupera kweautism ayewa but kuti environment yake iri kuinda ichiimprova vanhuwo vaanogara naye vakuinda vachimunzwisisa saka vakunzwisisa zvinhu zvinomukuvadza vakuziva zvinhu zvaasingadi zvinozomuita kuti avhiringike and obva atanga kuita kunge munhu ari difficult saka ndo zvimwe zvezviratidzo izvozvo izvo zvekuti tinogona kuona pamunhu o pamwana pamunhu mukuru kana kuti pamwana kuti ah uyu uyu muitiro waari kuita anogona kunge ane autism ndizvo zviratidzo zvandandichida kuti titaure nezvazvo muvhidhiyo ranhasi ndinokutendai chose nekuona vhidhiyo iri please let us know zvamunofunga kana mune zvimwe zvamuda kuwedzera mucomment section I will be looking forward to hearing from you. See you muvideo rinotevera. Ndinotenda chose.